פֿופֿצן יאר צוריק האב איך געהאט א ביזנעס, א האלסעיל ביזנעס, איך האב פארקויפט פאר דיסקאונט סטארס, פאר ניינטי ניין סענט סטארס, און מען האט זיך געמוטשעט. און די יודעי דבר האבן געזאגט אז אין ארער צו קענען מאכן די ביז זאל זיין א זאך מוז מען פארן אויף וועגעס דארט איז דא א שאו צוויי מאל א יאר די גרעסטע שאו דארט קומט מען פון איבעראל יעדער ברענגט זייערע דיעלס און זייערע זאכן און דארט קען מען מצליח זיין. סא פון א וועגעס האב איך נישט געוויסט צו דאס איז די רצון השם אדער נישט, אבער מען האט געטענה'ט אז עס איז א ליניע פון השתדלות, א איד דארף טון השתדלות אויכעט, האב איך מחליט געוועזן, איך האב גענומען מיין ברודער ער איז אויך ווי אין די ליין, כ'האב געזאגט לאמיר פארן צוזאמען, איך וועל זיין דיין שומר און דו זיי מיין שומר, זעמער געפארן, זעמער אנגעקומען צו די האטעל דארטן, און מען זאגט אונז אז די אנלי וועי טו געט אפ טו די רום, איז האבן דאך דורך געווען די קעסינאו. רבונו של עולם איך וויל נישט אריין גיין אין א קעסינאו, זאג מיר די חברה דארט אז איך קען דערויף גיין אין א שטוב עס מוזן בלייבן אין די אין די לאבי, ס'איז נישט דא אזא זאך, מען האט געטוען מען האט געמאכט מען איז געגאנגען אין אן איין עלעוועיטער דאון א האלוועי אפ האלוועי מען איז אנגעקומען אן אריין גיין אין די אין די קעסינאו. מען האט זיך גענומען האנדלען דארטן און מען האט געמאכט קאנעקשאנס מיט א גרויסע קאמפעני, עס האט אויסגעזען גוט, אבער א גאנצע צייט האט זיך מיר די מאן געדרייט, איב דאס איז רצון השם, אז איך זאל קומען אויף לאס וועגאס און מאכן מיין פרנסה אויף אזא מין אופן. ביים לעצטן שחרית וואס איך בין דארט געוועזן, האב איך געזאגט פאר א יונגערמאן דארטן, איך קום נישט פערציג, איטס נאט א פלעיס פאר מי, וואס האסטו מצליח געווען? כ'האב שיין מצליח געווען, אבער. אדער בשעת מיר וועלן שיקן פרנסה וועט ער שיקן אינדערהיים. זאג מיר דער יומען זאלסט צו וויסן אז די ווערי פיין ליין צווישן בטחון און עצלות, דו מיינסט אז דו רעדסט פון בטחון, עס קען זיין עס איז עצלות, ווי איך האב מיר געזאגט אז עצלות האט מיך צו קאלט פון קומען אהער איז אויך גוט, און ברוך השם איז מען אהיים געקומען, איך האב אפגעמאכט מער גיי איך נישט צוריק, ווען איך דערצייל דער מעשה ברבים. סאו דער עולם ווארט איך זאל ענדיגן די מעשה. מ'איז אהיים געקומען, מ'האט געמאכט עפעס א גרויסן דיעל און מ'איז געווארן א מולטי מיליאנער. נא רבותי, די מעשה האט זיך געענדיגט דארטן, מער פארט מען נישט צוריק אויף וועגעס. איי ווי איז די הצלחה? דאס איז די גרעסטע הצלחה, אז א איד האט די זכי' אז די אייבערשטער גיבט אים דעם דעת אז ער זאל וויסן וואס ער דארף צו טון און וואס ער דארף נישט טון, איז נישט דא קיין גרעסערע הצלחה פון דעם, און אזוי קומט מען צו צו די הצלחה, אז מען דארף געדענקען דעם מדרש, דער מדרש זאגט, אין אדם שומר לי עם מפסיד, ס'איז נישט דא אזא מין זאך אז א מענטש זאל טוען א גוטע זאך און ער האבן אויף דעם א הפסד, ס'איז נישט דא, הצלחה קומט נישט נאר מיט אסאך געלט, הצלחה קומט הצלחה רוחנית, הצלחה מיט קינדער, שלום בית, וכו' וכו', און אז מען טוט אזוי.